לעזער, א ארבעט אין די זייט, אנדערע בחורים, האט זיך א סייד דזשאב, האט אוועקגעלייגט געלט, קויפט זיך א שיינע בעל בתי'שע שטריימל, ער גייט עס נוצן פאר די נעקסטע צען יאר, ווי לאנג נוצסטו דיין שטריימל? פון די חתונה? פופצן יאר? נו טייל עס איין, נישט אזוי געפערליך, אבער פאר פינף שעה חתונה זאל איך אויסווארפן געלט ווייל מענטשן זאגן, פשש, א בעל בתי'שע איד, א בעל בתי'שע איד, א בעל בתי'שע איד. ער געבן מיר סיי דישעס דא און ער געבן מיר וויאזוי הייסט עס דא עסן ביים טאנץ, אזא באבאטישע איד, פאר פינף שעה, בעסער געזאגט, פאר פינף שעה זיך איינרעדן אז מענטשן גייען זאגן אז איך בין א באלבאטישע איד? לייג צו א אויער ביי די חתונה, הער וועם מען בארעדט. מאך נישט קיין דזשאוקס. ער בחורים עטס גייטס נאך געלט? עטס הייבטס אן גיין נאך געלט היינט נאכט בראש חודש חתונות? זעסט א העפטיגע שמועס? געב א לייק צי די אויער שטילעהייט הער וועם מען בארעדט! נישט מער נישט ווייניגער די מחותן. אזוי ווי דוד המלך זאגט אין תהלים גם איש שלומי אשר בטחתי בו אויך חי לחמי. ער עסט מיין ברויט! מען האלט אינמיטן קייען די פלייש, מען האלט אינמיטן מיט די מעסערס מיט די גאפלעך. ער איז א גנב א גזלן, ער האט געבארגט געלט ביי די פריערדיגע שמחה נאך, ער צאלט נישט, ער איז א גנב, א גנב ווייל ער וויל זיך אהערשטעלן פאר אפאר שעה ווי א בעל באס. וואס איז עס? און דער מחותן קומט מיט די מיט די מיט די מיט די גלאז, מזל טוב מזל טוב, אה מזל טוב מזל טוב, שששש, שיינע שמחה, און ליידער ליידער האט ער נישט קיין חברים, ווען ער וואלט ווען געהאט חברים וואלט אים איינער געזאגט אין די אויער פאר די חתונה, זיי נישט קיין גנב, בארג נישט קיין געלט, מען בארעדט דיך אין אלע גאסן, אלע דיינע נאנטע מענטשן בארעדן דיך, מאך פשוט מאך פשוט מאך פשוט. גיי נישט גארנישט, ענדזשוי דיין שמחה די פאר שעה, זיי פשוט, ברוך השם אז די חתנים דא אין ישיבה זענען זוכה צו חתונה האבן אין ישיבה, אייבערשטער העלפן אלע תלמידים פון ישיבה זאלן האבן די שכל, אונז זעמיר נישט דא חס ושלום חוזק מאכן פון איינער וואס וועט חתונה האבן אין א זאל, אבער ביי אונז אין ישיבה וועט זיין ארויפגעקוקט ווער ס'מאכט פשוטע שמחות. דיין ברודער האט געמאכט א ווייכטנאכט, וויפיל געלט האט אים געקאסט די ווייכטנאכט די חאלאמויד? פערציג דאלער אדער זעכציג דאלער? וויפיל האט אים געקאסט די ביסל פאטעיטא טשיפ מיט פרעצלס וואס איז געלעגן אויפן טיש? דא ווען מיר מאכן ישיבה זאל זיין ארויפגעקוקטע זאך ווי פשוטער, אז באלד וועט קומען א אינגערמאן מיט ווייניג שכל און דארפן מאכן א טייערע שמחה על איך אויך אהין גיין, זאל מען אים נישט פארשעמען, אבער אין די קהילה עט ער נישט זיין ארויפגעקוקט, דאס פרוביר איך אריינצוברענגען פארשטייסט, נישט יעדער מוז מאכן די זעלבע, דאס הייסט תקנות, ניין, יעדער קען מאכן וויאזוי ער וויל, משא כ ער גיט אויס, ער גיט אויס, באלד שערסטו אפ, יא? אז דו וועסט מאכן א פשוטע פאטעיטא טשיפ און צוקלעבן צו דעם א קענדי, וועסטו זיין פון די ארויפגעקוקטע מענטשן אין די קהילה, עסט דיך משוגע מאכן מיט א משוגענעם בעג מיט א פיקטשער פון דיין קינד מיט דאס, וועט מען דיך אויכעט נישט פארשעמען, אבער אונטער דיין רוקן עמער אלע לאכן פון דיר, אלע לאכן פון דיר און איכעל האלטן דרשות, חוזק מאכן ווייטער. אפילו דאס מיר אויסצאלן מיין בילדינג אין אומאן. איך דארף יעצט ענדיגן די בילדינג אין אומאן, און איך ווארט איינער פון די תלמידים זאל עס ענדיגן, איך האב שוין נישט כח עס צו ענדיגן, איך ענדיג נאר צו יעצט פון אויבן זאל נישט אריינרעגענען, און עס זאל זיין וואסער, די מינימאלע וועג צו לעבן, די טיילס מיט די מארבל, מיט די וואטערפאלס, דאס לאז איך איבער פאר ענק, באלד וועט קומען איינער ישיבה, איך שטעל צו די בילדינג, אבער מען קען נישט חוזק מאכן דא פון געלט. נא, נישט דא. מיר זוכן א צווייטע ישיבה, א צווייטער ישיבה. דא העט מען אריינברענגען פשוט איז שענער. ברוך השם האט עס אריינגעברענגט דא אין היכל הקודש, אז מען זאל נישט קענען זיצן ביי א טייערע שמחה. זאל זיך נישט געפונען דאס פלאץ ביי א טייערע שמחה. אז די עשירים זענען משוגעים, זאלן זיי ביי זיך אינדערהיים טון וואס זיי ווילן. נישט משוגע מאכן כלל ישראל. נישט משוגע מאכן אידישע קינדער.